kuita inonzi mabasic emarket structure anditika toita inonzi market structure saka kune vanyowani vatanga kusvika panapa nhasi pavhidhiyo rinori make sure matangira kulesson number one muchikwidza muchikwidza muchikwidza pana patinoita nezvekudzidzisana forex for free tisina kana kubhadharisana kwatinoitana mukati saka make sure watora nguva yako wadzidza chi forex kwete zvekuti unofamba uchinyeperwa unzi forex dzakafanana nekandege dzakafanana nebetting handitika kudzidza mahara information mahara kune vanoda kupinda ma social media platforms edu tine facebook page redu munokwanisa uri follower link riri mumudescription tine whatsapp channel netelegram channel Malinks ari mudescription kune vari kuda kugadzira maaccounts eforex. Link riri mudescription. Motarisa futi vhidhiyo ratakaita tichiexplaina kuti unogadzira sei account yeforex. Kune vanenge vafesa maproblems, as usual munoziva kutibata, number dzirimo muwhatsapp channel medu kana mutelegram channel medu kana mudescription futi. Saka nhasi atisodaita sei? hatida kutamba nenguva munoziva kuti tinenge chida kuti gagagagagaga handiti ka tobva taenderera mberi apa pamalessons atiri kurova aya ndeye mabasics tichatanga kudzoka takurova maadvanced handiti ka saka hazviite kuti munhu utangire kumaadvanced usina mbobvira waenda kumabasics hakuna mwana anoenda form one asina kutangira nekugrade one handiti ka aeio uyu akatikoshera senyika mwari wedenga achitiitira zvakanaka saka pamarket tine three andinoda kukudzidzisai nhasi pamarket structure handitika kana tichiti market structure tikutaura izvi zvamunoona makavhura pamunotrader paipai munoona pakadai handiti zvamuri kuona izvi zvinenge mabharangizha izvi ndoinonzi market structure mufambiro wazviri kuita nezvazviri kugadzira ndo structure handitika saka ticha explaina three types dzemastructure atinofanirwa kuziva kuforex handitika right mamwewo muchazomaziva pamuchapinda deep neforex but ndoda ngotaura three akaita sei akatikoshera senyika yekutanga tine inonzi uptrend handitika right apa trend ndiyoyi yamuri kuona iri apa market inenge ichifamba ichienda mudenga kune vakabva nesu pakutanga pamakendostik paye takataura kendostik regreen tikati market inenge ichibhaya kureva iko kuti market yedu inenge ichifamba ichienda mudenga saka inenge ichitigadzirira structure inenge ine anonzi mahaya high ndo panapa Handitika. Kana tichiti haya hayi tikutaura kuti ilevel riri hayi panyaya dzehighness. You get the point. Panapa tiri pa tabva panapa ka tave pahighest level riri hayi panyaya dzekuti tiri hayi tiri kuenda mudenga then painodzika kudai inotigadzirira inonzi higher law handitika tikutaura kuti ilowest point iri pahighest level handiti right move iri ratarova iri handiti kubva pahaya high kuya pahaya low rine mazita handitika akati wandei wandei kuforex vamwe vanoiti retracement handiti vamwe vanoiti price correction handitika right tinokwira futi mudenga handiti tobva tanogadzira imwe chii haya hayi handitika tobva tadzika futi tichiretracer togadzira haya low tokwidza futi tonogadzira imwe chii haya high tobva tadzika togadzira haya low tichanokwidza futi togadzira haya high Kana tichidzika tobva tagadzira higher low ndozvinotiratidza kuti tiri muchii muup trend saka kana kuri kuforex inenge yakamira yakadai pamachatsi pedu right ndo ishi yatiri kuona apa handitika ehe saka tiri kugadzira chii higher high higher low higher high higher low higher high

right tikunouya panumber two handiti number two iopposite yechii yeuptrend up opposite ndi down takuenda muchii mudown trend handiti right saka down trend yedu hatichagadziri mahaya high nemahaya low aya zvachinja handiti takugadzira inonzi lower low handiti lower low tikutaura kuti ilower ilower point palowest level handitika right tabva mulower low market inonoita kunge iri kubhaya handiti yobva yatigadzira inonzi chi lower high lower high ye yagadzirwa market ichadzika yopfuura papai palow pedu patambogadzira papai youya yogadzira imwe chi lower low market yedu ichabhaya futi handiti youya yotigadzirira chii lower high yapedza kugadzira lower high ichadzoka yopfuurira palower low pai pai yonotigadzirira chii imwe lower low handitika yabva ipapo yotigadzirira lower high ichidzika ichingoenda chii yakadaro kana kuri kuchati kwedu inenge yamira yakadai andimuona zvazvakanakira uptrend kai nemahai hai ayo down trend handiti right lower chi low lower high lower low lower high lower low lower high lower low tichienda takaita sei takadaro tichidzika pasi handitika right mwari wekudenga achitiitira sei achitiitira zvakanaka kune vasati vaisa like inoi ndonguva yacho yekuti vanhu vaite sei vabairire like munguva dzakapera pera handiti ka like yenyu yakatikoshera comment yenyu yakaita sei yakatikoshera inotipa power kuitira kuti tiunze rimwe vhidhiyo handiti ka right takuenda pa pane last handiti ka last iyi yatinoda kutaura nezvayo imarket structure yekuti

ichidaro handitika iyi manje hatiiti uptrend hatiiti downtrend inenge yakunzi sideways right ish handitika inenge ichigadzira anonzi iwo ma equal high equal low equal high equal low tichibhaunza bhaunza kubva pana 2 pana 8 pana 2 pana 8 pana 2 pana 8 tichienda takadaro handitika right ndo patinenge tichita sei tichiita zvemunyati yedu panapa muri kuona kuti tiri kutambira pachi palevhu rekudenga iri handiti zviri equal da da da 1 2 3 4 tichibhamba bhamba tiripo handiti ka then pazasi pane level futi riri equal tikubhamba bhamba tiripo handiti saka inonzi chii sideway handiti munofanira kuibata iyoyo next video ratiri kuda kuita apaka mm, toda kuita anonzi machati patterns machati patterns akatikoshera pakutrenda nekuti mapatterns anotiudza kuri kuenda market handitika in terms of market structure handiti right vasati vaita subscribe handisi kuda kuti musaririre pavhidhiyo ri kuita sei ri kuteerera and make sure please please kune vakatanga course palesson number one musapotse any chi any lesson handitika tikuenda palesson number one two three four tichienda takadaro kusvika tichapedzisira takusvika kwekuti tichaloga ini maaccounts edu atagadzira handiti totanga kuanalyza kuti apa pamake tiri kufamba sei totanga kupinda maposition edu kana kuti maentry mudemo account demo iyi tinoipiwa patinogadzira account inenge ine mari yatinokwanisa kutrader but mari iyoyo haititi sei haibude Handiti ka imari yemumhepo its virtual money saka ichasvika nguva yekuti tichine chita sei?